Voilà, schéine gudde Mëtteg. Mir haten de Moien Regierungsrot, esou wéi schonn ugekënnegt, wou mer den d'Analys vun der Situatioun och gemaach hunn. Mir hunn nom Regierungsrot och d'Chamber informéiert iwwert déi Propositioun, déi d'Regierung de Moie festgehalen huet an déi dann och sollen an der Chamber gestëmmt ginn. also déi mir hinne giffe proposéieren an der Chamber ze stëmmen an den nächsten Deeg. Selbstverständlech ass dat e Bild, wat mer hunn, wat och op haut nach ëmmer Realitéit ass an och op den Analysen, déi mer déi lescht Deeg gemaach hunn. Ech wëll net Spillverdierwer sinn, mee selbstverständlech, wann an den nächsten Deeg elo awer giff eng Hausse exponentielle kommen, da muss eng nei Analyse d'urgence gemaach ginn. Mee et gesäit net esou aus, och mat deene leschten Analysen, déi mer vun de Kläranlagen, kritt hunn, déi éischter nees an déi richteg Richtung ginn. Mir gesinn, datt d'Impfung wierkt. Mir gesinn dat bei den Alter vun de Leit, déi am Moment krank ginn. Mir gesinn dat och bei de Leit, déi an d'Spideeler ageliwwert ginn, ob dat an de Soins normaux ass, ob dat och an de Soins Intensive ass. Mir hunn den Impakt, deen ee gesäit mat deene Variatiounen, déi mer kennen an de Soins normaux an éischter esouguer wéi an de Soins intensiven. An de Soins intensiven hu mer eng Situatioun, déi éischter stabel ass mat Variante vu pro Woch plus fënnef, minus fënnef, mee elo keng exponentiell Hausse am Moment. A bei de Soins normaux ginn et grouss Schwankungen. Mir hu lo just déi Zuel kritt, déi am Moment am Dashboard steet, do wier, 11 Leit, déi haut manner an de Soins normaux wieren. Dir gesitt, d'Schwankunge kënnen do wierklech vun deem engen Dag op deem anere sech entwéckelen. Mir hu weider nach ëmmer eng Suerg, déi vun de Varianten, wou een och eng Inconnue huet, wéi déi Varianten sech entwéckelen. Dir wësst, dass zu Lëtzebuerg déi britesch Variant déi ass, déi wierklech predominant ass op enger écrasanter Majoritéit och present ass, mee datt déi awer net den Impakt huet, deen ee gefaart hätt kënnen hunn op d'Entwécklung vun der vun de Spideeler, also dat heescht vun d'Occupatiounen an de Spideeler. Dir wësst, datt et och aner Variante ginn. Do ginn et nach ëmmer Inconnuen. Dofir soll kee menge wa mer haut verschidde Schrëtt an eng Richtung ginn, dass et heescht, dass mer definitiv aus enger Situatioun sinn, wou ni méi eng Handbrems muss och gezunn ginn. D'Situatioun am Moment ass, dass mer déi lescht Woch bei 100.000 Leit eng Inzidenz vun 176,30 hate par rapport zu där Woch virdru, wou mer bei 194,10 louchen. Dat heescht och eng Richtung, déi wierklech wichteg ass. Mir hunn. an deenen Erklärungen, déi mer Iech och schonn d'lescht Kéier matgedeelt hunn, dass d'Impfung wierklech intensiv och weidergeet. An do erlaben ech mer, Iech och déi lescht Zuele matzedeelen iwwer d'Impfungen, well déi si wierklech en Deel vun der Léisung, och fir aus der Situatioun ze kommen. Bis haut, de fënnefte Mee, sinn 200.

79 Impfungen, déi gemaach gi sinn. Et sinn 157.897 Leit, déi eng éischt Dosis kritt hunn an 58.339, déi hir zweet Dosis kritt hunn. Dofir, mir hunn haut am Stand vum Mëtteg 76 Prozent, ongeféier vun de Vaccinen, déi mer och à disposition hu gebraucht. Dir wësst, dass mer jo gesot hunn, mir géifen do ronderëm 75 Prozent och bleiwen. A mir hu fir déi nächst néng Deeg och en Total vun 58.800 Rendez-vousen, déi fir eng éischt oder eng zweet Dosis och geholl gi sinn. Fir d'Zuele vun de Liwwerungen, déi nach komme wäerten, déi bis Enn Juni esou ausgesinn, do géife mer nach 243.310 Dose vu Pfizer kréien, mir géife bis Enn Juni vu Moderna 40.800 Dose kréien a mir géife bis Enn Mee fir Johnson 9.400 Dose kréien a fir AstraZeneca bis Mëtt Mee, well Dir wësst, datt do ëmmer den Delai méi kuerz ass vun der Previsibilitéit, 8.600. Déi Liwwerung giffen eis erlaben och nach eng 155.608 Leit ze impfen. An deenen Zuele feelen awer d'Liwwerunge vun AstraZeneca an och vun Johnson-AstraZeneca bis Enn Mee an dann awer och vun Johnson a vun AstraZeneca fir de Mount Juni. Den Här Breton, dee wor jo dës Woch bei eis op Visite, dee wor éischt optimistesch, dass mer géife nach grouss Livraisounen och kréien. A wann d'AstraZeneca an Johnson och hir Engagementer géife respektéieren, géifen dat zousätzlech Dose vun AstraZeneca, eng 6.000 ginn, déi sollte geliwwert ginn, an och eng 6.000 Dose vun Johnson. Dat wieren dann 90.000 weider Leit, déi kéinte Geimpft ginn eng Kéier 6000 mat Johnson an eng Kéier déi 6000 Dosen AstraZeneca gedeelt duerch zwee. 30.000 gi vun op 90.000 Leit kommen, déi nach kéinte méi geimpft ginn. Déi hutt gesinn. Ech hu se awer separat geholl, well ech nach keng Confirmatioun kritt hunn an ech wollt dès le départ mech net engagéieren op Zuelen, déi nach net confirméiert gi vun de Fabrikanten. Et war de Lëschte vun AstraZeneca. Gëschter Owend wore mer bei 31.200 Leit, déi op de Lëschte vun AstraZeneca ageschriwwe waren. Ech gehéieren zu deenen, déi muer de Moien och hir éischt Dosis AstraZeneca wäert kréien. A mir sinn zouversichtlech, dass mer och am Laf vun den nächsten Deeg nach emol nei Invitatioune kënne verschécken. Dir wësst, dass eng 17.000, sofir et erëm, a Page hunn d'Zuel elo net méi genau am Kapp, Invitatioune schonn direkt konnte d'lescht Woch verschéckt ginn an et ass elo déi nächst Deeg och nach nei Invitatioune kënne verschéckt ginn. Dann hu mer jo och dee Projet lancéiert fir d'Dose résiduelle, wou ech dee le départ gesot hunn, datt et net sécher wär, wéini Dose résiduelle géife kommen. Do hu sech 20.100 Leit schonn ageschriwwen, mee an deene leschten Deeg sinn null Dose résiduellen Och Gewiicht, also dofir, ech hat gewarnt, datt do d'Zuel ganz kleng riskéiert ze sinn, mee wa méi geimpft ka ginn an den nächste Wochen a Méint, kann déi Zuel selbstverständlech, si kann nëmmen an d'Lut goen, well bei Null ka se net vill méi déif sinn. Mee de Fait ass, datt mer einfach net wëllen, datt eng eenzeg Dosis souguer an den nächste Deeg oder Wochen ewechgehäit giff ginn. Den Taux de participation vun de Couverture vaccinale leit am Moment insgesamt, fir all déi Invitatiounen, déi mer an d'Impfzentere verschéckt hunn, bei 76 Prozent, wat e gudden Taux ass. An ech wëll och de Leit do Merci soen, fir déi, déi sech och ageschriwwen hunn an déi och den Taux d'adhésion esou héich bruecht hunn. Dat heescht, d'Couverture vaccinale, de Prozentsaz, déi an enger bestëmmter

eben de Corollaire och huet, dass d'Zuelen och erofginn an déi lescht Tranche bei 60 bis 64 bei 73,6 Prozent. Den Impakt vun deene Leit gesi mer och dann no an de Soinen intensifs an an de Soins normaux, dass déi och erofginn. Dat ass eng Tatsaach, dass d'Impfunge wierklech hëllefen ze wierken. D'Situatioun, wéi ech se elo just beschriwwen hunn, Op deem enge Punkt d'Kläranlagen, op deem anere Punkt d'Situatioun an de Spideeler, d'Situatioun och vun den Infektiounen. Ech wëll net negativ elo kléngen. Mir wëssen, dass mer och weider Infektioune wäerte behalen. Et dierf kee mengen, dass d'Zuel vun den Infektiounen elo op Null wäert tendéieren. Et wäert, de Virus wäert weider och zirkuléieren. Mee wat wichtig ass, ass, dass d'Soins normaux, d'Soins intensifs weider gérabel bleiwen an dass mer awer gesinn, dass de Verlaf vun der Krankheet duerch d'Impfung och déi vulnerabelst Leit awer schützt. Dës Conclusiounen hu mat sech bruecht, dass mer eng Rëtsch vun Ännerunge giffen am Text der Chamber proposéieren. Fir elo d'Madame Lenert ze zitieren, Véier gëtt déi nei zwee. Mir stungen eng Kéier hei, da hat Der eis dat jo erkläert. Dat heescht, do wou virdrun zwee war, gëtt elo véier. Dat ass e Beispill fir doheem. Do kann een erëm véier Leit invitéieren. Dir wësst, dass do d'Restriktioun jo war, dass een zwee Leit konnt invitéieren an déi zwee Leit woren aus dem selwechte Stot. D'Ouverture gëtt gemaach, dass ee bis véier Leit kann invitéieren an déi véier Leit mussen net aus dem selwechte Stot sinn. Wann Der awer eng Famill invitéiert, kann déi och iwwer véier sinn. Dat heescht, eng Koppel mat dräi Kanner, dat si fënnef Leit, déi kënnen och bei eng aner Famill heemkommen. Dat heescht, dass. 4 maximal, oder e Stot, dat heescht Leit, déi ënnert der selwechter Adress wunnen. Dat ass dat selwecht wéi an de Restauranten, wou mer jo och gesot haten, dass bei den Dëscher d'Limitatioun bei zwee waren an dass mer déi gehéicht haten, wann et eng Famill wier. Dat heescht, et kann een nees e ganze Stot bei een heem invitéieren an et ass keng Limitatioun och, ob déi Leit zesumme wunnen oder net zesumme wunnen, bis d'Zuel vu 4. Déi selwecht 4, déi déi nei 2 gëtt, zielt fir den Horeca-Secteur. Dat heescht, d'Dëscher op den Terrasse kënne vun zwee op véier eropgoen. Bei de Rassemblementer geet d'Maximalzuel vu Persounen, déi kënnen zesummekomme vun 100 op 150 erop an et dierfe souguer Exceptioune gemaach ginn op där Limitatioun vun 150 bei verschidde Projets piloten, déi vun der Santé och musse validéiert ginn, wou ënnert verschidde Konditiounen och déi Zuel bis op 1.000 Leit kënnen eropgoen, mat strikte Protocoles sanitaires, déi vun der Santé och dann definéiert ginn. Am Horeca-Secteur hu mer jo och festgestallt déi leschte Wochen, dass, wéi et opgaang ass, verschidde Leit gemengt hunn, et géif direkt e groussen Impakt Sanitär mat sech bréngen, deen hu mer wierklech net festgestallt, au contraire, sou wéi mer och festgehalen hunn, datt do wou am Fong en Aussenstehender, aner Aen kontrolléieren, d'Leit sech méi un d'Reegelen halen, wéi dat de Fall ass, wann ee kee bei sech huet. Dofir hu mer och nach weider Ännerungen am Horeca-Secteur geplangt. D'Fermeture, déi am Moment jo op 6 Auer geplangt ass, gëtt op 22 Auer geréckelt an et dierfen och banne Clienten empfaange ginn, mat deem Maximum vu véier pro Dësch, awer och mat der Konditioun, dass en Test gemaach gëtt. Dat heescht, bannen ass en Test, bausse bleift et esou wéi et ass, véier Leit, ob se zesumme schaffen, ob se zesumme Famill sinn, kënne se méi sinn, oder véier Leit, déi beienee kommen, ouni Konditioun, vun Tester, mee mat der Distanziatioun, mat all deene Punkten, déi bis elo zielen. Awer banne sinn déi Konditiounen och vun Distanziatioun oder vun deem Plexi, mee en plus vun engem Test. Fir d'Betriber, déi am Horeca-Secteur och do täteg sinn, gëtt e Starter-Kit un Tester. Do si 500.000 Tester, déi och wäerten, deene Betriber, dat heescht dem Horeca-Secteur, zur Verfügung gestallt ginn an déi ginn eben ugepasst un der Unzuel och vu Personal, dee se an de verschidde Betriber hunn. Dat heescht eng virsiichteg Approche. Et geet keen eran an de Restaurant, wann en awer net och getest ginn ass. Dat ass e wichtege Punkt fir d'Personal, dat ass e wichtege Punkt och fir de Client, dass e weess, dass wann en erageet, och déi aner Leit déi selwecht Konditiounen ze erfëllen hu wéi hie selwer. Ech hunn Iech virdrun och erkläert, dass mer giffe bei Pilotprojeten, och am Kulturberäich oder an anere Beräicher, wou d'Leit jo kënne bis op 1.000 eropgoen, giffe jo och testen. Dofir wäert och d'Ausgangsspär, déi am Moment jo op 11 Auer ass, op Mëtternuecht verluecht sinn. Mir kënnen net Concerten zum Beispill organiséieren, déi um hallwer 11 oder um véierel vir 11 fäerdeg sinn an dann awer e Couvre-feu um 11 Auer hunn, wou mer dann d'Leit giffen an Infractioun setzen, wa se selwer bei Test Projete géife matmaachen. Dofir wäert de Couvre-feu vu Mëtternuecht bis 6 Auer nach weider bestoe bleiwen. Beim Sport, de Huis clos gëtt opgehuewen, dat heescht de Public ass erëm acceptéiert, mat deene Konditiounen, déi ech virdru gesot hunn, och vun den 1.000 Leit maximum, wann dat an deem Fall organiséiert gëtt, a mat deem Concept sanitaire och, deen da muss validéiert ginn. D'Restriktioune fir déi jonk Sportler ënner 19 Joer, déi an engem Veräi sinn, Ginn och fale gelooss. Bei de Piscinne gëllt an Zukunft d'Reegel minimum 10 Metercarré pro Schwëmmer. Virdru wor dat agedeelt a Couloiren, dat wor e bësse komplizéiert. Dofir mat der Metercarrészuel ass et méi einfach. D'Distanzreegel vun zwee Meter gëllt ab véier Sportler, wou virdrun och eng Limitatioun vun zwee Sportler war. An och d'Reegele fir de Sport an der Policeschoul ginn präziséiert, wat och eng Demande vun do war. An der Kultur gëtt och déi Distanzreegel vun zwee Meter Gëllt ab 4 Musiker elo an net méi ab zwee Musiker, wéi dat virdrun och d'Situatioun och war? An an der Kultur ginn et och Ouverturen, eng weider Ouverture, pardon, do dierfen zum Beispill bis 40 Musikanten zesummen dobaussen och spillen. Dat is ebe fir dass och eng Fanfare oder eng Harmonie kann och eng Musek maachen en plein air, wann och déi Distanz vun zwee Meter agehale gëtt. Voilà, do sinn déi Mesuren, déi mer haut festgehal hunn. Dat si Mesuren, wéi mer schonn ugekënnegt haten, wou bei verschidde Restriktiounen am Privatliewe, wéi zum Beispill mat der Zuel vun Leit, déi ee konnt doheem empfänken, mat der Spärstonn, wou mer déi eeben, mam Couvre-feu, wou mer do geännert hunn. Et sinn Ännerunge fir den Horeca-Secteur. Mir hunn wierklech Zuelen à l'appui, de Beweis, dass d'Ouverture vun der Horeca elo net eng Hausse bruecht huet vun den Infektiounen. Et ass och d'Méiglechkeet, fir nees banne kënnen ze kommen. Mir sinn och tributaire vun der Meteo. Dat muss ee sech jo och bewosst sinn, dass mer zu Lëtzebuerg och aner Wiederkonditiounen hu wéi am Ausland. Awer keng Ouverture einfach esou, wou ee seet, gëtt einfach opgemaach an da kucke mer, ob dat en Impakt huet. Nee, mat virsiichtege Moossnamen, déi fir eis wierklech d'Condition sine qua non sinn, fir kënnen déi doten Ouverturen och kënnen ze maachen. Am Sport, an der Kultur och Ouverturen, fir sech ze adaptéieren an, esou wéi mer d'Délais départs och gemaach hunn, schrëttweis nees méi Normalitéit an eisem Alldag kënnen ze kréien. Déi Mesurë giffen och bis den 12 Juni gëllen an dann hoffe mer, dass mer derno nei gutt Nouvellen hunn. Ech hunn Iech virdrun gesot, mat de Varianten, A mat deenen aneren Developementer kann ee keng Kaffissazlieserei maachen. Mee am Moment ass nach d'Akzeptatioun vun de Regele bei de Bierger och do. An dofir hinnen och e grouse Merci. Well wa mer dee Schrëtt kënne maachen, ass et och, well de Gros vun de Leit sech och un d'Regelen halen, well mer gesinn, datt mer keng exponentiell Hausse kréien, well jiddweree sech bewosst ass, datt e matmécht, fir datt mer de Virus an de Grëff kréien, well eng grouss Akzeptanz ass. Och bei den Impfungen, soss kéinte mer haut dës Schrëtt net och proposéieren, fir gestëmmt ze ginn. Mir kënnen net alles ophiewen. Et wier verfréit, fir ze mengen, datt d'Kris eriwwer wier an datt een haut an enger Situatioun wier, wou nees alles beim Ale bleift. D'Mask bleift nach eng Realitéit, d'Mask bleift nach en Alldag, esou wéi de Schnelltest, also den Autotest, de Schnelltest och. Méi a méi wäert am Alldag oder reegelméisseg op jidde Fall eng Realitéit ginn. Mee erlaabt mer wierklech als Regierungschef de Leit Merci ze soen, well wa jiddwereen net dee Schrëtt mat géif maachen, dee mer zesummen decidéieren, dann hätte mer haut net kënne positiv Noriichten annoncéieren, mee dann hätte mer vläicht missen eng Handbrems zéien. Bis elo hu mer et gutt zesumme gepackt. Mee ech weess, datt jiddwereen och d'Flemm huet vun där Situatioun a hoffen, esou séi wéi méiglech aus där Situatioun eraus ze kommen, an dat packe mer awer just zesummen, an dofir wierklech a mengem perséinlechen Numm e grouse Merci, Madame Gesondheetsministesch.
Jo, gudde Mëtteg. Et ass en Dag, deen een optimistesch stëmmt. Mir sinn zum Schluss komm, dass et de Moment ass, fir nächst Schrëtt ze huelen a Richtung Normalitéit. Dat mag paradox kléngen, wann een gläichzäiteg seet, d'Zuele si stabel op engem héijen Niveau, si sinn net wierklech an enger klorer Tendenz no ënnen. An trotzdeem stëmmt et eis optimistesch, well mer, wa mer déi Stabilitéit méi genau kucken, dach eng Rei Saachen erkennen, déi engem Hoffnung ginn, dass mer op der richteger Schinn sinn. Et bleift e Risiko, dat ass sécher. Mir sinn nach ëmmer a Presenz vun engem Virus, dee sech schnell verbreet. Ech kommen nach am Detail dodropper zréck. Mee de Risiko hu mer am Grëff, soss hätte mer net déi Stabilitéit, déi mer elo iwwer Wochen hei konnten observéieren. Et gëllt also weider mam Risiko ëmzegoen an déi néideg Moossnamen ze huelen, fir dat Ganzt am Zonk ze halen. An dat ganz an der Erwaardung, fir déi Tendenz, déi mer gesinn an der Stabilitéit, elo accentuéiert ze kréien. Wat mengen ech domadder? Mä mir gesinn an där Stabilitéit, datt mer eng Ëmlagerung hunn um Niveau vun der Altersstruktur bei den Neiinfektiounen. An dat ass dat, wat weist, datt d'Impfung wierklech hei e groussen Deel vun der Léisung ass. Mir gesi ganz kloer, datt bei de Leit iwwer 60 Joer d'Neiinfektioune richteg gutt zréckginn, wann Der d'Courbë kuckt, déi Der haut kritt am wöchentleche Rapport, da gesitt Der dat. Dat steet ausser Fro. Am Ufank konnt ee sech froen, Ass dat stabiliséiert oder net? Mee Stand haut kënne mer mat enger gëwesser Sécherheet wierklech soen, Dat ass keen Zoufall. Dat steet an engem ganz klore Verhältnis zu der Impfung. An dat ass jo dat, wat mer ustriewen. Dat ass dat, wat eis ëmmer gefeelt huet. Wa mer op e Joer zréckkommen, war ëmmer d'Introduktioun, Mir hunn nach kee Vaccin. Haut hu mer de Vaccin a mir kënne wierklech och drop bauen. Mir wësse jo, dass et virugeet mam Impfen. An haut kënne mer dovunner ausgoen, dass déi positiv Tendenz, deen Inversement, dee mer do gesinn, dass dat sech och wäert iwwert déi nächst Woche bestätegen. Dat heescht, manner eeler a vulnerabel Leit, déi sech infizéieren. Doraus erschléisse mer natierlech, dass dat sech och wäert an eise Spideeler erëmspigelen. Dat sinn déi Leit, déi haaptsächlech Komplikatioune gemat hunn an an d'Spidol hu misse goen. Net ze vergiessen, dass dat net eng Eent-zu-Eent-Relatioun ass, ech giff dat och gären ëmmer erëm rappeléieren, den Impfschutz ass eng gutt Saach, et gesäit een statistesch, dass e säin Effet huet, et bleift trotzdem ëmmer nach e Reschtrisiko, dat soll een net vergiessen. Ech géif Iech déi Zuelen och vläit haut eng Kéier ginn, Mir hu Stand haut no der éischter Infektioun enker 727 Leit gehat, déi sech trotzdem nach infizéiert hunn. No der zweeter Impfung woren ter Stand haut 217 an no deene 14 Deeg no der zweeter Impfung, dat ass am Fong gol déi Kategorie, wou een da wierklech vun engem Échec vaccinal schwätzt, wou se net wierklech gegraff huet, do sinn ëmmerhin awer nach 139 Leit, déi sech infizéiert hunn. Also null Risiko gëtt et net an där Pandemie. Hei ass et vun Ufank un net ginn a wäert et och elo net ginn. Et gëllt also weider virsiichteg ze bleiwen an dat erkläert och, firwat déi Schrëtt hei vläicht nach net déi ganz grouss Schrëtt sinn, mee et si wichteg Schrëtt, déi eis dach awer erëm eiser Normalitéit en Deel méi no bréngen. Op den Admissiounen an de Spideeler gesi mer entretemps och wierklech eng Réckleefegkeet. Dat ass op déi lescht Woch gekuckt ëm 20 Prozent erofgaangen, wat reng d'Admissiounen sinn. Dat heescht, do fänkt een och scho un ze gesinn, dass manner Leit wierklech an d'Spidol kommen. Op der Intensivstatioun ass et manner ausgeprägt. Dat ass de Bémol bei der ganzer Saach. Dir wësst et, säit e puer Wochen hu mer méi Jonk Leit an de Spideeler an si leien och relativ laang generell am Spidol an och op Intensivstatioun. Also dat ass deen Trend, deen eebe beonrouegend ass am Moment, wou ee wierklech gesäit, datt de Public, dee potentiell getraff gëtt vun deem Virus, awer en aneren ass, säit mer déi Varianten hunn, déi zirkuléieren. D'Symptomer si méi staark, d'Leit si méi krank, wa se ageliwwert ginn oder sinn uerg krank, kann ee wierklech soen. An et sinn och wierklech méi Jonker. Also et ass am Fong geholl keen kee gefeit do dergéint. Jiddweree kann et treffen an et ass net angenehm. D'Admissioune ginn erof, de Risiko bleift. Ronderëm de Covid selwer, ech hunn et ugeschwat, deen ass e bësselche méi aggressiv. Dat ass eben dat, wat wierklech fir Virsiicht nach ëmmer schwätzt. Déi gëllt och nach an dëser Phas. Gläichzäiteg hu mer awer och bei den Net-Covid-Leit, oder wa mer elo Abstraktioun vum Virus maachen, wësse mer, dass d'Pandemie och ëmmer méi laascht op de Schëllere vun de Leit, kommen ëmmer méi Témoignagen, dass et wierklech net méi gutt ze erdroen ass fir eis jonk Leit. Ech hunn nach net méi spéit wéi haut de Moien en dramateschen Témoignage och kritt vun enger Famill, wou eng Persoun sech d'Liewe geholl huet, och an dësem Kontext. Et sinn nach vläit Eenzelfäll, mee et kann een dat net niéieren. Dat wäert an eisem Land net anescht si wéi am Ausland. Mir hunn iwwert e Joer Pandemie hannert eis an dat fänkt un ze laaschten. Dat kann een net niéieren, soudass mer wierklech musse beméit sinn, hei de richtegen Equiliber ze fannen, fir erëm déi Normalitéit ze ginn, déi d'Leit och wierklech brauchen, fir Hoffnung ze kréien an trotzdeem déi néideg Schutzmoossnamen, déi néideg Virsiicht ze halen. Wa mer vu Schutzmoossname schwätzen, sinn d'Schnelltester en neien Gamechanger, vun deem mer eis ganz vill erwaarden. Mir hunn eng Rei Pilotprojete gemaat gehat an der leschter Phas, déi ons optimistesch gestëmmt hunn. Dat heescht, nieft de klasseschen Gestes barrières, déi beschte Waff géint de Virus ass nach ëmmer d'Distanz, ganz kloer, wann een dat fäerdeg bréngt, déi anzehalen, ass dat ëmmer nach dat Bescht. Mee et läit eis wierklech um Häerz, dass d'Leit elo ufänken, an hir Gewunnechten eppes Neies mat eranzehuelen, an zwar déi Oto-Tester, déi elo disponibel sinn, muss een och do wëssen, si ginn, si ginn net eng honnertprozenteg Sécherheet, déi, déi gëtt et net. Och en Schnelltest an och e PCR ass keng honnert Prozent Sécherheet an en Autotest och net. Ma nawell ass et eng Zousazsécherheet, wann ech wierklech an eng Situatioun ginn, wou een an engem Contact étroit ass, dat huet ee wann een op Besuch geet bei Leit, wann een zesummen iesse geet, wann ee matenee schwätzt, Dir kennt déi Situatiounen, dann ass se sécherlech e Plus, wann ee virdrun e Schnelltest gemat huet an deen ass negativ. An dat ass dat, wat mer elo wierklech ustriewen, mat deenen nächste Schrëtt, déi mer huelen, fir déi méi, wierklech nach vill méi breet an den Asaz ze kréien, dat iwwert déi nächste Méint, bis mer da wierklech mat der Impfung nach méi wäit sinn. Wat bedeit dat genau? Ma mir wäerte mat de Schnelltester weiderfueren, do wou mer scho si säit enger Rei Méint, am Gesondheets an am Fleegesecteur am au sens large, wou vun der Direktioun aus wierklech ganz vill Paletten higeliwwert ginn, do à destination vu wem? Vum Personal engersäits, vun de Visiteuren, mee och vun de Résidenten, vun de Leit, déi an den Alters a Fleegeheimer wunnen. Och erwähnt hei d'Zesummenaarbecht eben mat de Spideeler, déi do bei der Distributioun hëllefen, d'Copas an och d'Fedas fir de ganze Secteur vum Handicap. Dann och weiderhin an der Schoul eng breet Präsenz mat dese Schnelltester, wou mer sichen, op eng Kadenz elo alles vun zwee Mol d'Woch ze kommen. D'Héichschoul wäert och couvréiert ginn. Dat dauert nach e puer Wochen. Den Deploiement ass geplangt iwwert déi nächst Wochen. An dann, wat zousätzlech elo nei ass, dat ass, dass de soziale Secteur, do hu mer eng ganz Rei, do hu mer 20 Organisatiounen, mat deene mer schaffen, déi wäerten och beliiwert ginn. Iwwerall op deene Plaze wëlle mer an e Rhythmus komme vun zweemol d'Woch, och do erëm eng Kéier mam Zil, d'Visiteuren an och d'Benevollen, déi do schaffen, iwwert dëse Wee nach eng Kéier zousätzlech ze sécheren an d'Geschéie vum Virus gutt am An ze behalen. Dann ass schonn gesot ginn, d'Betriber an d'Indépendante wäerten och eng ganz Rei Tester zur Verfügung gestallt kréien. Et ass och berechent, erëm eng Kéier op zweemol d'Woch en Test, iwwer den Daum geholl. Wéini leeft dat un? Dat ass, gëtt organiséiert vum Aarbechtsministère zesumme mat der, mat der UEL an och mat de Gemengen an deels mat der Post, wou de Vertrib gemat gëtt. Dat wäert de 17. Mee ugoen, wou do déi Liwwerunge wäerte kommen. An da streckt dat sech iwwer e puer Wochen. An der Fonction publique, och do, mam Centre informatique zesumme wäert ausgeliwwert ginn. Dat ass voraussichtlech ab dem zéngte Mee. Am Gemengesecteur wäert et ab dem zwielefte Mee sinn. An da fir eis Leit, déi net méi aktiv sinn, déi schonn an der Pensioun sinn oder aus aneren Ursachen net an engem Aarbechtsverhältnis sinn, do wäert dat Ganzt iwwert e Bong lafen, dee verschéckt gëtt. Do ass den Envoi virgesi fir den zwielefte Mee, wäerten déi Bongen erausgoen iwwer d'Post. An dann ass d'Distributioun eben esou ugeduet, dass een dee Bong an der Apdikt kann aléise fir eng Këscht Tester ze kréien. D'Distributioun do, déi wäert ulafe voraussichtlech géint den 19, 20 Mee an den Apdikten. Dann méi spezifesch, dass schonn erwähnt ginn, hu mer och eng ganz Rei Tester elo virgesinn, do wou se obligatoresch sinn iwwert d'Gesetz. Dat ass den de Sport, do hu mer der schonn ganz vill am Asaz gehat iwwert déi lescht Wochen a Méint. Donieft dann awer och den Horeca. Et ass gesot ginn, am Horeca fir bannen ze iessen, wäert en Test verlaangt sinn an dëser Phas, well et nach eng ganz kriddeleg Phas ass. Och do ass virgesinn, datt fir de Start eng hallef Millioun Tester wierklech geliwwert gëtt. Dat leeft iwwert d'Chambre de Commerce an du misst dat am Prinzip ëm de siwente Mee dann ukomme. Vun do aus gëtt et dann zesumme mam Mëttelstandsminister, ass dat organiséiert, un déi eenzel Interessente weidergeleet. Fir d'Kultur ass schonn erwähnt ginn, am Kader vum Gesetz ass virgesinn, datt mer kënne Pilotprojete maachen. Mir hate schonn éischt Pilotprojeten an der viregter Phas elo mat der Rockhal, wou mer mat Schnelltester geschwat hunn, Hei ass elo d'Idee, wierklech nach e Schrëtt méi wäit ze goen an eng Rei Eventer ze maachen, wou ee mat méi groussen Zuelen un Public ka schaffen. An och do sinn natierlech Tester ganz wichteg. Dovun hunn mer eng ganzer Rei och dofir elo reservéiert, fir dann esou Projeten och vun eiser Direktioun aus ganz enk ze begleeden an idealerweis ënnerschiddlech Konzepter villäicht duerchzetesten. Dat alles, fir dann wann déi next Phas kënnt, e bësselche besser gerüst ze sinn a punkto Erfahrungen, fir da kënnen op déi Erfahrungen opzebauen an next Schrëtter ze huelen. Wéi gesot, den Otto-Test ass e Plus u Protektioun, et ass keng 100 Prozent Protektioun. Ech géif et och gären hei erwänen, mir wäerten och do kommunikéieren, et wäert Flyeren dozou ginn, fir d'Leit, dass se verstinn, wou se se sollen asetzen. Mir müssen awer och op verschidde Saachen Oppassen, wann een an esou engem Test, deen ee sech selwer mécht, positiv ass, déi alleréischt Reegel ass, dass een an Isolatioun geet. Wann een do positiv ass, ass d'Chance wierklech ganz grouss, dass een et ass. Also recommandéiere mer de Leit da wierklech schnellstens, sech vun den anere Leit zeréckzezéien a sech och ze mellen. Do gëtt et e System, deen ass elo schonn en place, dat gesitt Der och am Rapport hebdomadaire, d'Leit benotzen dat och, wou si hiert positiivt Resultat da bei eis deklaréieren. Si wäerten an Zukunft dann op dee Wee och eng Ordonnance kréien, fir dann hannendrun e PCR-Test ze maachen an dann an de ganzen normalen, an déi ganz normal Routine ze kommen, déi mer alleguerten elo kenne säit de leschte Méint. Wat ass wichteg ze wëssen, Wann een negativ ass, do kann ee sech freeën, soll ee sech natierlech och freeën, wann een negativ ass bei engem Schnelltest. Soll een sech awer net ze vill freeën, muss een ëmmer nach oppassen, et ass keng 100 Prozent Sécherheet. A wourobber soll een oppassen? Mä virun allem dorobber, dass wann een ufänkt Symptomer ze developpéieren, dass een trotzdeem awer ganz schnell bei den Dokter geet an e PCR-Test mécht, fir sécher ze sinn, dass näischt ass. Wou soll een nach drop oppassen, och wann een esou en negatiivt Resultat hat, wann ee gewuer gëtt, dass een a Kontakt ass mat enger Persoun, déi positiv ass? Im Nachhinein ass de sécherste Wee wierklech, sech direkt och testen ze loossen iwwer den normalen Contact Tracing. dach awer eng Probabilitéit ass, dass een et huet. Also, wéi gesot, et ass méi sécher, wann eppes positiv ass, kann een zimlech sécher dovun ausgoen, dass een et ass. Beim Negative soll ee wierklech gutt oppassen, nach wat mat engem geschitt, ob iergendeppes verdächteg ass oder net. An déi Saache wäerte mer dann och nach méi breet kommunikéieren. Generell kann een et net oft genuch widderhuelen, Méfiéiert Iech vum Covid, et ass net just eng Grippelchen, et iwwerdréit sech nach wie vor op eng ganz banal Aart a Weis iwwert den Otem. Also mäin Appell ass wierklech, sidd selektiv an Äre Kontakter, och wa mer kënne méi maachen. Et kënnt op d'Qualitéit un méi wéi op d'Quantitéit an dëser Zäit. All Kontakt ass a bleift e Risiko, ma wann een d'Geste barrière respektéiert, wann ee wierklech op déi Zimlech lässt de Schnelltest, dat muss ee soen, wéi et ass. Dat ass net dat, dat angenehmste ze maachen, mee et gewinnt een sech drun. An ech mengen, dat ass nach eng, eng Zäit, déi mer mussen iwwerstoen. Mir si wierklech optimistesch, dass mer gutt virukommen. An et ass wichteg, dass d'Leit elo wierklech déi dote Saache respektéieren, wa mer déi nächst Schrëtt hei maachen, well mer wëllen am Endeffekt alleguerten eraus hei. Vläicht och nach interessant ze gesinn, dat ass och eppes Positives an deem Sënn, Eis Visitten um Niveau vun de Centres de consultation Covid ginn wierklech zréck. Rtl. Point zréck am Moment, dass mer déi och wäerten zoumaachen. Déi wäerten ab dem 17 Mee zou sinn. Dat heescht, ab do gëllt et wierklech, wann een e Verdacht huet op Covid, erëm den de Reflex ze hunn, sech beim Dokter ze mellen iwwer Teleconsultatioun, fir dann dono kucken ze loossen. Mir bereeden, wat wäerte mer maachen iwwert déi nächst Wochen, mä mir huelen dës Zäit surtout wierklech, fir och neit Wëssen ze accumuléieren, ze analyséieren zum Impfschutz. Ech hat et virdrun erwähnt, nach gesi mer, dass d'Leit sech och dono ustiechen. Et ass wierklech wichtig, dass mer eis nach e puer Wochen Zäit huelen, fir dat gutt ze verstoen, Wat bedeit dat? Wéi eng Chaînen erginn sech do draus? A do gëtt et och ëmmer nei Erkenntnisser. An dorobber schaffe mer ganz intensiv am Moment, fir ze verstoen, Wat dat bedeit, huet dat kon sinn déi Leit nach héich infektiös oder net, wa se een ustiechen. Do wéilte mer gären nach e bësselchen Zäit hunn. Vläicht och nach eng aner Präzisioun, wa mer vun Tester schwätzen elo am Horeca, wou se obligatoresch sinn, wann een an de Restaurant erageet. Do gëtt et e puer Relais Tester, et gëtt den normale PCR, deen ee ka virweisen, dee mer alleguerte kennen, Dee muss manner wéi 72 Stonnen al sinn, wann een esou een huet. Da gëtt et awer och de zertifiéierte Schnelltest. Dat ass dee wou vu qualifizéiertem Personal gemat gëtt. Dee kann een och virweisen. Dee muss da manner wéi 24 Stonnen al sinn. An dee wäert och, an dat ass eng gutt Nouvelle, och elo deemnächst an eisen Apdikte kënne gemat ginn. Mir hunn do e. wäerte mer kommuniquéieren. Dat misst am Prinzip ab dem 12. Mee ulafen, dass een a verschiddenen Apdikten dozou wäert nach e Communiqué komme wann esou wäit ass. Mir wäerten och déi op eisem Site matdeelen, wéi eng dat sinn. Da kann een an d'Apdikt goen a sech e Schnelltest maache loosse wou een e Certificat kritt. Dat evitéiert engem, dass ee Schlaang steet virum Restaurant oder do muss waarde mat Mask éiert ee kann zervéiert ginn op en op en Otto-Test, an dat ass dann déi drëtt Méiglechkeet vun Test, déi do ginn ass, dat ass den Otto-Test, deen da sur place muss gemat ginn. Dee kann een net à distance maachen, dee muss ee wierklech sur place maachen. Mee et sinn déi dräi Saachen, déi wäerte méiglech sinn. Voilà, en gros schaffe mer op e gemeinsamt Zil. Ech sinn optimistesch. Et ass ni ausgeschloss, dass mer e Schrëtt mussen zréck maachen, mee eist Zil ass et, esou no vir ze goen, dass mer dat net musse maachen. Mir hunn Gemierkt an der ganzer Preparatioun vun dësem Schrëtt, dass eis Partner, sief et den Horesca, sief et d'Betriber, sief et d'Leit aus dem Événementiel, bon, éischtens ganz motivéiert sinn, fir mat eis zesummen den nächste Schrëtt ze maachen, mee awer och gläichzäiteg extrem seriö sinn. Ech mengen, jiddweree versteet hei, ëm wat et geet, a kee wëll, dass mer eng Kéier musse wéi op der Sprangpressioun erëm hannerécks trëppelen. Dat ass am Fong d'Zil, wat elo gesat ass, an dofir, wéi gesot, den Den Opruff, dass et jiddferee brauch an dass et dach nach Disziplin brauch, och an dësen nächste Phasen, an dass mer alleguerten optimistesch no vir kucken am Moment. Froen?
Jo, Serge Kessler, Radio 10,7. Dir proposéiert d'Ausgangsspär ëm eng Stonn ze verkierzen. Aus wéi enge Grënn gitt Der net op de Wee dës Ausgangsspär komplett opzehiewen?
D'Ausgangsspär ass an enger Rëtsch vun Etüde bewise ginn, datt se awer evitéiert fir Kontakter nuets ze verlängeren. Et ass eng Etüd vun der Oxford University, déi och seet, datt zum Beispill d'Ausgangsspär méi efficace ass wéi Schoulen zouzemaachen. Ech muss Iech soen, fir d'Regierung ass et kloer, mir hu léiwer dann nach eng Ausgangsspär, déi bleift, wéi eng Schoul zouzemaachen. Dat ass fir eis ganz kloer. A mir kënnen eis net erlaben ze maachen, wéi wann d'Kris fäerdeg wär an datt alles kéint normal lafen. D'Ausgangsspär ass ee vun de Mesuren, déi mer dès le départ och hunn. Ech weess, datt et eng Eng Mesure ass, déi schwéier ass fir den Aschränkunge vun onsem Alldag, mee et ass awer eng, déi och evitéiert, dass d'Nuetsliewe, wann ech mer dat erlabe kann ze soen, jusqu'aux petites heures du matin nees ufänkt. Déi Grenz brauche mer nach. Ënnert anerem an Däitschland oder Norwegen gouf decidéiert, datt fir Geimpfter a Geheelter manner streng Moossname gëllen. Wäert dat deemnächst och hei am Land de Fall sinn?
Jo, et ass, wat ech virdrun erwähnt hunn. Mir wäerten dat nach observéieren, well am Moment awer gesi mer nach, dass Leit infizéiert ginn, wa se bis geimpft ginn. Mir wëllen dat nach méi genau suivéieren eng Zäitchen, wann een do eng gewësse Sécherheet huet. Dir wësst, dass och beim Green Certificat ugeduet ass, dass et en, an dat wäerte mer selbstverständlech och hei am Land ëmsetzen, dass een och e Certificat, deen eng Impfung beleet, dass een deen au même titre ka benotzen, wéi elo zum Beispill en Test-Certificat. Mee zu dësem Zäitpunkt ass et eis nach e bësselche fréi. Mir waarde léiwer of. Dir wësst och, dass eng Enquête ronderëm d'Altersheemer am Moment leeft. Och do wäerte mer nach eng Kéier verdéiwen, wéi hat et sech mam Impfschutz, wat ass genau geschitt, wéi krank sinn d'Leit nach dono ginn. Mir sinn der Meenung, dass et besser ass, nach e bëssen ofzewaarden. Mee ausgeschloss ass dat natierlech net. Mir sinn natierlech ganz frou, wann een do déi néideg Assurancen huet, wann een an enger nächster Phas do och kann eebe mat esou engem Certificat dann eeben eng Alternativ huet zu engem Test zum Beispill. Wéi ass et mat den Diskussioune fir Impfungen och bei den Hausdokteren ze maachen?
Do ass d'Äntwert nach wie vor déi selwecht. Am Moment feelt et eis un Impfstoff a mir hunn e Maximum un Effizienz, wa mer iwwert eis zentral Impfzentren schaffen. Déi fonctionnéieren gutt, mir hu wierklech gudde Feedback a mir hunn nach Extrem gutt Capacitéiten, déi mer vun haut op muer, ech menge bannent 24 Stonnen kënne mer déi eropfueren. Dat heescht, esou laang mer eng Impfstoffmangelware ass, wäerte mer de préférence mat eisen Impfzentre schaffen. Ganz einfach, well dat vun der Logistik hier dat effizientst ass, wann een net genuch Impfstoff huet. Dat ass awer näischt, wat ausschléisst, wa mer eng Kéier méi Impfstoff hunn, datt ee selbstverständlech méi breet erageet. Mä am Moment ass dat doten Op alle Fall eisen Experten no kloer dat dat Effizienz wat mer hei kënnen ubidde fir fir schnell weiderzekommen. D'Ausstellungshal ass nach zou um Kierchbierg. Dir wësst jo, dass dat och nach e Site ass, wou mer ganz, ganz vill Leit kënne mateneen impfen. Dat heescht, mir sinn nach net an där Situatioun, wou mer dann op eng Kéier missten nach Alternative siche fir de Surplus, dee mer selwer och net kéinten an den Impfzentere verimpfen. Mee wéi d'Gesondheetsministesch gesot huet, ass näischt ausgeschloss. Mee am Moment ass eng Denrée rare an dat ass den Impfstoff.
Raphaël Dickes fir rtl, Gudde Mëtteg. Déi éischt Fro geet ëm d'Selbsttester an de Restauranten. Also Dir hutt virdru gesot, PCR-Test geet, och en zertifiéierten Test aus den Apdikten. Muss een dat virweisen, wann ee erakënnt mat der Carte d'identité? Am Prakteschen, gëtt do och notéiert, wee kënnt vun de Gäscht oder wéi kann ee sech dat praktesch virstellen? Also den Text gesäit vir, datt ee keen dierft zervéieren, deen dat doten net beweise kann. Dat heescht, de But ass, datt een e PCR an en oder e Schnelltest vun enger net certifiéiert, wéi heeschen déi Leit, déi spezialiséiert Leit oder certifiéiert Schnelltest huet, huet. Jo, de Restaurateur huet d'Recht dann ze kucken, net datt en Certificat dann no 100 mol fotokopéiert gëtt, huet. d'Recht dat dote kënnen ze froen. Dat ass nämlech och, dat ass jo am Intérêt vun der Clientèle, dat heescht, dass dat do gemaach gëtt. Déi aner Fro, déi Der elo menger Meenung no géift stellen, wann ech Iech elo net schonn dat dote geäntwert hunn, ass, Wéi gëtt dat organiséiert mat den Autotester am Restaurant? Gesitt Der, ech hu mer dat bal geduecht. Also do sinn nach Diskussiounen, och mat der Horeca. Do ginn et Méiglechkeeten, fir zum Beispill eng kleng Struktur, wéi een dat virun der Dier ka maachen, är een erageet, Et gëtt awer och eng Méiglechkeet, zum Beispill, dass en Test um Dësch läit, dat heescht, dass Leit do eraginn, do den Test maachen an da réischt kënne bestellen an zervéiert ginn, och wann den Test do ass. Do sinn Diskussiounen, déi nach amgaange sinn mat der Horeca. Dofir ass et och gutt, dass mer elo bis de 15. jo och Zäit hunn, fir déi weider Diskussiounen ze hunn. Mee et sinn déi dräi Alternativen. Mee et ass enker den Test, dee kéint virun der Dier gemaach ginn. Deen aneren ass, dass e ka bannen och gemaach ginn. A wat hält een d'Mask un? Mécht een den Test? Dat dauert jo. 5 Sekonnen an dann hält een nees de Mask un an kann een och net bestellen sou laang een och d'Resultat net huet. Dat sinn déi zwou Saachen, mee do sinn nach Diskussioune mat der Horeca am gaang. Awer et gi keng Lëschte gefouert vun de Leit, vun de Clienten?
Nee, et kënnen Kontrolle gemat ginn, wéi iwwerall. Ech mengen d'Huete sinn ze respektéieren, d'Leit hunn ze respektéieren, de Restaurateur huet et ze respektéieren, mee mir féiere keng Lëschten effektiv. Alkohol am ëffentleche Raum bleift weiderhi verbueden, d'Consommatioun? Eng aner Fro bezitt sech elo op eng Äntwert op eng parlamentaresch Fro, nämlech déi geimpfte Leit vun de Réseaux d'aide et de soins. Do hat Der geschriwwen, 46 Prozent vum Personal wier geimpft, 55 Prozent vun de Clienten. Dat ass extrem wéineg. Sinn dat wierklech aktuell Zuelen? A wéi schafft Der dorunner, fir déi ze verbesseren?
Ech weess net genau, mir hunn esou vill Froen, ech weess net genau, wéini Dir do erausgaangen ass d'lescht Woch. Jo, ma dann, da war et de Stand deen Dag, wou se erausgaangen ass. Wat mer hunn, dat ass, mir gesinn effektiv, dass déi Leit, déi d'Geleeënheet kréien, sech nodréiglech nach eng Kéier ze mellen, awer ëmmer méi vun där Geleeënheet och profitéieren. Wat hat mer do d'lescht Kéier? Dausend, ech mengen, déi sech nach eng Kéier, iwwer Dausend, déi sech im Nachhinein nach gemellt hunn. Dat ass eppes, wat mer weider encouragéieren. Dir wësst, d'Campagnen fir d'Impfe lafe weider. Déi adresséiere sech jo och elo au fur et à mesure méi un méi jonk Leit, well mer elo an déi Phase kommen. Mir ginn dovun aus, dass mer nach vill Leit wäerten zréck kënne fëschen, déi vläicht am Ufank skeptesch waren. Si ware bei deenen Éischten, déi ugeschwat gi sinn. Dann kann een och novollzéien, dass do vläicht méi eng grouss, Skepsis nach ass wéi lo entretemps, wou awer och wierklech ganz vill Informatiounsméiglech. Ech hunn awer elo keng méi aktuell Zuele fir ee Schei, falls e sech dee wéilt froen. Mee huet een eng Erklärung, wisou nëmme 55 Prozent vun de Clienten, dat si jo Leit, déi fleegebedierfteg sinn, déi doheem behandelt ginn, wisou där just esou wéineg trotzdeem geimpft sinn dann? Ech weess et net, ech misst dat nofroen. Eng lescht Fro nach un Iech, Här Bëttel. Déi sinn an den Alterskategorië jo awer mat dran. Eben, dofir ass et jo ëmsou méi erstaunlech. Et sinn awer an der Haaptsaach eeler Leit, ne? Jo, ech muss dat nokucken. Kann Iech elo esou net soen. Intriguéiert mech iergendwéi vun der Zuel hier. Just nach eng Fro un Iech, Här Bëttel, concernant déi ganz Polemik ëm d'Nominatioun vun der Madamm Wickler als Presidentin vun der Cargolux. Wat sot Dir dozou?
Also ech kennen d'Madame Wickler fir eng kompetent Persoun ze sinn, déi kee Blat virun de Mond hëlt, déi éischter och direkt ass. De Verwaltungsrot an de Ministère hu sech zesummen op den Numm vun der Madame Wickler gëeenegt. Ech gesinn net, firwat dat net kéint goen. De Choix ass e Choix, deen a mengen Aen am Intérêt vun der Firma jo och sollt sinn. An et ass elo eng riseg Polemik iwwer Site oder net Site an wat geschriwwe ginn ass oder net geschriwwe ginn ass op gewësse Siten. Wann ech richteg verstanen hunn, huet d'Madame Wickler sech elo do zeréckgezunn. Wann ech d'Press, iergendwou, ech hunn et gelies oder bei Iech oder ech weess net méi bei weem, hunn ech et Gelies, et ass och hire perséinleche Choix, mee ech mengen, datt d'Kompetenzen dofir vun der Madame Wickler fir deen dote Posten net a Fro gestallt ginn ass, wa se entre parenthèses an niewelaanscht op engem Site bedeelegt war, deen da vläicht eng Meenungen Vertritt an enger Demokratie, déi een och muss respektéieren. Wësst Der, ech hunn virdrun Zuelen zitéiert vun de Leit, déi geimpft ginn. Et si Leit, déi wëllen net geimpft ginn. Dat hu mer ze respektéieren. Mir kënnen, mir dierfen d'Leit net verdamen an och net stigmatiséieren, déi e Refus hunn vis-à-vis vun enger Vaccinatioun oder Leit, déi eng aner Meenung hunn. Mir sinn an enger Demokratie an do ass d'Recht vun jiddwerengem Eenzelnen och eng aner Meenung kënnen ze hunn, mee de Choix ass getraff ginn tëschent dem Conseil an dem an dem Här Bausch an ech professionell Qualitéiten op jidde Fall vun der Madame Wickler stellen ech net a Fro. Trotzdem, wann een wéi Dir Woch fir Woch hei stitt, Iech asetzt an der Pandemie, kuckt, dass mer iergendwéi de Kapp iwwer Waasser behalen, op där anerer Säit gëtt eng wichteg Positioun vun enger Persoun besat, déi awer zweifelhafte Contenu oder eng Websäit mat zweifelhaftem Contenu bedreift, kann dat een awer vläicht net onbedéngt elo glécklech maachen, oder? Also den
de Fait ass, mir wäerten och, mir stinn hei an et giff et awer, net an der Rei fannen, wann ee giff soen, dass jiddwereen, deen net mat eis averstan ass, net dierf iergendswéischt eng aner Meenung hunn, oder wann een iergendswéischt eng Propositioun huet, muss een och alles akzeptéieren, wat d'Regierung decidéiert. Mir liewen an enger, an enger Demokratie, an ech mengen, an enger Demokratie muss een dierfen och aner Meenungen net nëmmen hunn, mee och verteidegen an erklären. Mir hunn. Texter mat de 31 Stëmmen an der Chamber och gestëmmt gehat. Et ass keng breet Majoritéit, mee et wor eng Majoritéit fir d'Saachen ze hunn. Ech froen och net, fir datt 100 Prozent vun de Leit averstane si mat där Politik, déi mer maachen. Wat fir mech wichteg ass, datt déi meescht Leit op jidde Fall sech un d'Reegelen halen. Dat ass déi Missioun, déi mer eis ginn hunn, Reegelen ze hunn, fir eben zesumme géint de Virus kënnen ze kommen. Wann déi eng Leit dat dote liesen an domat sech da influencéiert fillen oder net, De But ass, dass ech gesinn, dass de Gros, mir hätten déi Resultater net, déi mer haut hunn, wann de Gros vun de Leit net der Meenung wieren, dass Solidaritéit a Responsabilitéit de Fin mot ass vun dëser Kris. An ouni Responsabilitéit an ouni Solidaritéit géife mer net aus dëser Kris kommen. Villmools Merci.
Daniel Schumacher vum Wort, Ech hunn eng allerlescht Fro. Do steet elo e Lännermatch un géint Schottland. Dat heescht, dee kéint da mat Publikum gespillt ginn an de Konditiounen do vun deene Pilotprojekter? Et sinn zwou Saachen. Dat eent ass jo, datt mer de Seuil, de generelle Seuil fir d'Rassemblementer ass vun 100 op 150 eropgaangen, wou déi Dräierregel ass. Dat heescht, et muss een op, déi mer alleguerte kennen aus dem Kino, am Theater, wou een op zwee Meter muss sëtzen mat Mask. Dat wäert an Zukunft och fir de Sport méiglech sinn. Do wor jo bis elo de Huis clos ouni Public. Wann de Public kënnt, ass dat do déi normal Reegel, déi déi nei 150 er Reegel. Dann doriwwer eraus ass et fir de Sport genau wéi fir aner Evenementer méiglech en Pilotprojet unzefroen, fir mat méi Public. Ech kann Iech awer net soen, ob dat elo vu Säite vum vun där Säit ugeduet ass, fir do iwwert dat erauszegoen. Mee et ass sécherlech méiglech ab der Entrée en vigueur vun deem neie Gesetz, wann et da sollt esou gestëmmt ginn, wéi et proposéiert ass, fir bis zu 150 Leit, Public, eranzehuelen, ënnert deene ganz normale Konditiounen, wéi se an den anere Secteure scho gegollt hunn. Merci.
Thomas vum Tageblatt, Ech wollt froen, Dir hutt gesot, et leet un den Altersstrukturen an de Spideeler, datt d'Leit ebe méi jonk ginn, déi ageliwwert ginn. Gëtt et soss nach eng Gemeinsamkeet vun de Leit, déi ageliwwert sinn an déi elo schwéier Verleef hunn? Bei der anerer Variant war zum Beispill Obesitéit eppes, wat dozou gefouert huet. Ass dat ëmmer nach de Fall? Sinn dat. Nee, et ass eeben manner de Fall. Dat wat mer gesot kréien ass aus de Spideeler, dass Leit eeben ouni iergend eng Prédisposuin, ouni esou en Indice de vulnérabilité ze hunn, méi jonk Leit, trotzdem krank ginn an an doriwwer eraus och méi uerg krank ginn, mat uerge Symptomer an net onbedéngt an dat Muster falen, wou een spezifesch Vulnérabilitéiten hat. Okay, an dat ass bis elo definitiv op déi nei Varianten och zréckzeféieren, déi do sinn? Dat ass d'Hypothees, jo. Okay, dat ass nach net geséchert, oder wéi, oder? Also mir hunn méi Leit ënner 65 ageliwwert gesi wéi iwwer 65 déi lescht Wochen. Genau, jo.
Méi.
Merci.
David Marques fir de Quotidien. Nach eng Rei Prezisiounsfroen. Et heescht am Moment ass d'Vaccinatioun, wann een dee Certificat huet, nach net gläichbedeitend mat Test fir notamment an engem Restaurant dann ze iessen. Okay. Dat ass déi éischt Prezisiounsfro. Dann eng méi prinzipiell nach. Gouf och iwwert d'Schoule geschwat? Ech mengen, de Minister Meisch hat jo ugekënnegt, datt vläicht d'A a B-Gruppen opgehuewe ginn. Kënnt Der dozou eppes nach soen? Richteg, dat ass och geschitt. Dat heescht, datt d'Abrogatioun vum Artikel 4 mat Effet op den 31. Mee vun den A a B-Wochen och kënnt. Ok, dat heescht no der Päischtvakanz leeft dat nees un.
An dann hat Der jo eng Entrevue mat der CGFP e Méindeg. Gëschter huet d'Fediln eng Kéier opgeruff, fir verschidde Kategorië prioritär ze impfen. Gouf dat elo eng Kéier am Conseil de Moie geschwat? Ginn do elo nei Prioritéiten vläicht nach fir verschidde Beruffsgruppen ugeduecht? Also dat, wat mer bei der Fedil gesot hunn, ass nach ëmmer richteg. De Conseil national d'éthique huet eis nämlech gesot, datt een, Bei sanitär, an dat kann d'Madame Gesondheetsministesch just derno soen, wéi dat och gemengt ass, kéint ee verschidden Diskussiounen hunn iwwer Prioritéiten. Mee bei eis ass et elo déi éischt Fro, den CNE ze kontaktéieren, wéi si dat och gesinn. Mir hunn hei mat der CGFP Diskussioune gehat, well et sinn awer speziell Situatiounen. Si soen zum Beispill, eng Police muss kënne geimpft ginn. Mee wann ech zum Beispill de Flughafe kucken, do steet d'Douane direkt niewendrun. Dann hu se mer gesot, d'Douane misst och geimpft ginn. Mee da steet och awer eng Stewardess niewendrun. Oder zum Beispill, wann Der an de Flughafe gitt, da steet do eng Sécherheetsfirma, déi nach méi enke Kontakt mat Iech huet, well dat sinn déi, déi Iech oftaaschten, d'Bagagë kontrolléieren, d'Schong ausdinn. An dat heet, hei déi véier Leit an enger Rei, deen een ass geimpft, deen aneren ass net geimpft. Dat si Froen, do muss een de. Deet déi Kommissioun d'Froen op, eng Prioritisatioun méiglech ass, a wa jo, fir wéi eng Kategorië si dat giffe gesinn? Dat ass e Punkt, dee schonn d'Commission nationale d'éthique jo dès le départ och gesot hat, datt een sech déi Fro kéint stellen. A mir wäerte se dann och nach dës Woch saiséieren, fir datt se eis do eng Äntwert gëtt, well et ass eng ethesch Fro fir mech. Wann Der véier Leit an enger Rei hutt an der zwee, déi geimpft sinn, an zwee, déi net geimpft sinn, stellt dat mir fundamental Froen. Vläicht, Madamm Gesondheetsministesch, just iwwert de Fait, dass een awer elo net, dass mer elo nach altersméisseg nach mussen awer weiderfueren. Jo, et ass esou.
Insofern si mer op onser Strategie, esou wéi se am Ufank och recommandéiert ginn ass vum Ethikrot. Dat heescht, mir sinn nach matten an där Phas dran, wou mer Prioritéit deene Leit ginn, déi selwer eebe riskéieren, entweder ze stierwen, statistesch gesinn, oder méi oft ze stierwen, wéi anerer, oder eeben och duerch den Alter engem méi grousse Risiko ausgesat ginn. Dat ass déi Strategie, déi mer hei zu Lëtzebuerg festgehalen hunn. An dat ass u sech de roude Fuedem, ofgesi vun där éischter Phas, wou mer de Cordon sanitaire ronderëm déi vulnerabel Leit gemat hunn, elo wat mer elo maachen, dat ass wierklech no Vulnerabilitéit fueren, dat ass keng Approche par catégorie professionnelle, wou ee seet, déi an déi Beruffsgruppe si systemrelevant, dat ass eppes anescht. Hei geet et wierklech drëms, déi Leit selwer, fir wierklech d'Gravitéit vum Krankheetsverlaf fir déi Leit selwer esou sou sou schnell wéi méiglech ebe gedrosselt ze kréien. Et war souwisou beim Ethikroot schonn ugeduet, dass wann een enker souwäit ass, dass een dat duerch huet oder dass mer vill méi Impfstoff hunn, dann muss een sech natierlech eng aner Fro stellen, wéi prioriséiert een eventuell weider fir deen dann no Alter oder no Kategorien, an do komme mer elo lues a lues hin. Sou dass mer effektiv, well mer relativ gutt weiderkommen, mir sinn elo bei déi 50 schonn ukomm, ech mengen, dat ass de Moment, fir d'Fro ze stellen, wou ee seet, Wéi geet et weider an der Hypothees, dass mer wierklech duerch sinn, dass mer bis bei 45, 40 iergendwou ukomm sinn, dass een also net méi vun enger spezifescher Vulnerabilitéit Schwätzt, wéi fiert een do weider? Differenziéiert een, differenziéiert een net? Ech mengen, dat ass eppes, wat och den Ethikrot a sengem éischten Avis opgelooss hat. An dofir wäerte mer effektiv elo deemnächst dann nach eng Kéier froen, wéi ee sech do soll positionéieren, well einfach ass et net. Et gëtt ganz vill Beruffssparten, wou et Argumenter gëtt, fir se virzehuelen. An do fanne mer et scho wichteg, dass een effektiv nach eng Kéier en Avis hëlt vum Ethikrot. An just nach eng Informatioun, déi mer kritt hate fir déi Reunioun, wéi mer se preparéiert hunn, dat ass, dass ongeféier 33 Prozent schonn vun de Leit aus der Fonction publique oder invitéiert gi sinn, well se den Alter erfëllt hunn oder well se Vulnerabilitéiten haten oder sech bei der Lëscht vun AstraZeneca och fräiwëlleg gemellt hunn. Dat heescht, 33 Prozent vun der Fonction publique huet schonn eng Invitatioun och kritt.